Varhoma ku avanyisa ka vukhume ntlhanu. Hina lava hi nga ni matimba hi fanele ku rhwala ku hluleka ka lava tsaneke, ku nga ri ku titsakisa hina vinyi. Un'wana ni un'wana wa hina a tsakise munhu-kulobye, a n'wi navelela leswinene leswi n'wi akaka, hikuva hambi a ri Kreste, a nga titsakisanga. Kambe hilaha ku tsariweke hakona, Ku sandza ka lava ku sandzaka ku ndzi wele henhla. Hinkwaswo leswi tsariweke hi lava khale, swi tsariwile leswaku hi dyondza ha swona, ni leswaku hi va ni ku langutela hikwalaho ka ku tiyisela ni ku chaveleriwa loku hi ku kumaka eMatsalweni. Hi nge Xikwembu lexi ku tiyisela ni ku chaveleriwa ku humaka ka xona xi nga mi nyika n'wina hinkwenu ku anakanya loku fanaka hi ku landza ntila wa Kreste Yesu, ku endlela leswaku hinkwenu mi va mbilu yin'we ni nomo wun'we mi dzunisa Xikwembu, Tata wa Hosi ya hina Yesu Kreste. Hikokwalaho amukelanani, ku kotisa leswi Kreste na yena a mi amukeleke eku dzuniseni ka Xikwembu, hikuva ndza mi byela leswaku Kreste u ve nandza eka Vayuda, ku kombisa ku tshembeka ka Xikwembu ni ku endla leswaku switshembiso leswi nga nyikiwa vakokwana swi hetiseka, ni leswaku vamatiko va ta kota ku dzunisa Xikwembu hikwalaho ka tintswalo ta xona, hi laha swi tsariweke ha kona va ku, Hikokwalaho ndzi ta ku dzunisa exikarhi ka vamatiko, ndzi ta yimbelela ndzi twarisa vito ra wena. Nakambe a ku, N'wina vamatiko tsakani, swin'we ni vanhu va Xikwembu, nakambe va ku, N'wina vamatiko hinkwenu, dzunisani hosi. Vanhu hinkwavo a va yi dzunise. Kambe, kambe Esaya a ku, Hluke ra Yese ri ta ta, yena loyi a humelelaka ku fuma matiko. Eka yena, vamatiko va ta va ni ku langutela. Ingi Xikwembu lexi ku langutela ku humaka ka xona xi nga mi tata hi ku tsaka hinkwako ni ku rhula hinkwako eku pfumeleni, leswaku, hi matimba ya moya lowo kwetsima, ku langutela ku mi talela ku va ku khapa. Loko ndzi ri mina, vamakwerhu, ndza tshemba leswaku n'wina mi talele hi vunene ni leswaku mi ni vutivi lebyo tala bya tixakaxaka, ma swi kota ni ku tsundzuxana. Hambi swi ri tano, Ndzi tinyikile matimba ku mi tsalela hi timhaka tin'wana, ku ta mi tsundzuxa ha tona. Ndzi endlile sweswo hikwalaho ka tintswalo leti Xikwembu xi ndzi nyikeke tona, ku va nandza wa Kreste Yesu exikarhi ka vamatiko, mina ku kota muprista. Ndzi vula mahungu lamanene ya Xikwembu leswaku vamatiko va va mhamba leyi amukelekaka eka xona, leyi hlawulekisiweke hi moya lowo kwetsima. Loko swi ri tano, hikwalaho ka Kreste Yesu, ndza tidzunisa hi ntirho wa mina wo tirhela Xikwembu, hikuva ndzi nga ka ndzi nga tiyi nhlana ku vula nchumu ehandle ka leswi Kreste a nga swi endla ha mina, ku tisa vamatiko eku yingiseni, hi marito ni mintirho, hi matimba ya mahlori ni swihlamariso, ni matimba ya moya. Hi mukhuva wolowo, ndzi haxile mahungu lamanene ya Kreste ematlhelweni hinkwawo, ku sukela le Yerusalema ku ya fika le Iliriya. A ku ri ku navela ka mina lokukulu ku vula mahungu lamanene lomu vito ra Kreste a ri nga si tiviwa kona, leswaku ndzi nga tshuki ndzi aka emasungulweni lama vekiweke hi munhu un'wana. Hi laha ku tsariweke ha kona, Lava nga byeriwangiki ta yena va ta vona, ni lava nga twangiki ta yena va ta twisisa. Hi yona mhaka leyi hakanyingi yi ndzi siveleke ku ta le ka n'wina. Kambe sweswi a ndza ha ri na ntirho etikweni leri, kutani leswi ku nga ni malembe layo tala ndzi navela ku mi endzela, ndzi ta ta eka n'wina loko ndzi ya le Spaniya, hikuva ndzi tshemba leswaku ndzi ta hundza ndzi mi vona, naswona hi n'wina mi nga ta ndzi pfuna ku hundzela emahlweni. Loko ndzi ta va ndzi tiphinile nyana hi ku tshama na n'wina. Kambe sweswi, Ndza ha ya le eYerusalema ku ya tirhela vahlawuriwa va Xikwembu kona, hikuva va le Makedoniya ni va le Akaya va tibohile hi ku tsaka ku hlenga swo pfuna swisiwana leswi nga kona exikarhi ka vahlawuriwa va le Yerusalema. Va tibohile hi ndlela yeleyo, kambe naswona va ni mfanelo eka va le Yerusalema, hikuva leswi vamatiko va averiweke mikateko ya moya leyi nga ya Vayuda, na vona va fanele ku tirhela Vayuda hi mikateko ya vona ya swa misava. Kutani ke, loko ndzi ta va ndzi hetile sweswo, ni loko ndzi ta va ndzi vekile mali hinkwayo emavokweni ya vona, ndzi ta hundza hi le ka n'wina loko ndzi ya le Spaniya. Ndza swi tiva leswaku Loko ndzi fika eka n'wina, ndzi ta mi tisela ndzalo ya mikateko ya Kreste, kutani ndza mi khongotela vamakwerhu, hi Hosi ya hina Yesu Kreste ni rirhandzu ra Moya, leswaku mi ndzi seketela hi matimba emikhongelweni ya n'wina leyi mi ndzi khongelelaka ha yona eka Xikwembu, leswaku ndzi ta pona eka lava nga pfumeriki va le Yudiya. ni leswaku ntirho lowu ndzi nga ta wu tirha le Yerusalema wu amukeleka eka vahlawuriwa va Xikwembu. Hi ndlela leyi ndzi ta kota ku mi endzela hi ku tsaka, loko Xikwembu xi swi rhandza, kutani ndzi kuma ku wisa ndzi ri na n'wina. Xikwembu lexi nyikaka ku rhula a xi ve na n'wina hinkwenu. Amen.